Hola. Hallo. Guten Morgen. Ni hao. Hola. Boa tarde. Guten Moien. Moien. Wëllkomm an eiser Immobilienagence. Mäin Numm ass Toni Lopes. Huelt Iech Plaz. Wéi kann ech Iech hëllefen? Gudde Moien, Här Lopes. Moien, Här Lopes. Mäin Numm ass Géraldine Müller an dat ass eist Meedchen Susy Müller. Mäi Mann kann haut leider net derbäi sinn, hien ass am Ausland op enger Konferenz. Här Lopes, mir sichen eng Wunneng fir eis d'Susi. Hatt huet elo eng nei Aarbecht an der Stad, mee hatt wunnt nach bei eis zu Schëffleng doheem. Jo, an ech stinn all Moies mam Auto am Stau fir op d'Aarbecht ze fueren, an dat muss jo awer net sinn. Jo, jo, déi Situatioun kennen ech leider och ganz gutt. Sicht Dir en Haus, en Appartement oder e Studio? Mir sichen e klengt Appartement. Mat enger Garage, wann ech gelift. A wéi vill Meter Carré soll d'Appartement hunn? D'Appartement soll 60 bis 70 Meter Carré hunn. Mat oder ouni Balcon? Oh, dat ass egal. Ee Moment, maja. Hei hun ech en flotten Objet um Lampertsbierg. D'Appartement ass um zweete Stack an et huet 70 Meter Carré. Et huet e Buedzëmmer an eng separat Toilette. Et huet eng Schlofkummer an e Büro, eng oppe Kichen an eng Stuff. Et huet keng Garage, mee eng Parkplaz am ënnerierdesche Parking. Et huet och e klenge Keller, mee kee Späicher an och kee Gaart. Sinn Hausdéieren erlaabt? Ech hunn e klengen Hond. Jo, Hausdéiere sinn erlaabt. Huet d'Gebai och e Lift an eng Wäschkichen? Jo, am Gebai ass och e Lift an am Keller ass eng grouss Buanderie fir d'Wäsch opzehänken. Wéi al ass d'Appartement? D'Appartement ass ganz nei. Dir sidd also dann déi éischt Proprietärin. A wéi vill kascht et? 895.000 Euro. Oh la la, dat ass awer deier. Tja, Madame Müller, um Präis kann ech leider näischt änneren. Sinn do vill Butteker an der Géigend? Jo, an der Géigend ass e klenge Supermarché an et sinn och dräi Restauranten niewent dem Appartement. De Parking um Glacis ass och ganz nobäi. Wéi ass d'Géigend? Ass do vill Kaméidi a wéi sinn d'Noperen? Dat ass eng ganz roueg a propper Géigend. D'Nopere kennen ech net. An der Residence sinn 10 Appartementer an hei op Ärem Stack si 4 Appartementer. Wëllt Dir d'Appartement eemol kucke goen? O jo, Mamm, dat kléngt ganz interessant! Ah, ech weess net, Susi. Ech muss mat dengem Papp driwwer schwätzen. Dat sinn immens vill Suen. Jo, ech verstinn. Mee ech hëllefe jo och, fir de Prêt zeréckzebezuelen. An d'Bomi an de Bopi hëllefen och. Wéini kënne mir d'Appartement eng Kéier kucke goen? Ah, do muss däi Papp awer onbedéngt dobäi sinn. Hien ass eréischt d'nächst Woch nees zu Lëtzebuerg. Vläicht e Mëttwoch? Ee Moment, da proposéieren ech déi nächst Woch e Mëttwoch um zwou Auer. Ass dat an der Rei fir Iech? Jo, dat ass ok fir mech. An der Rei. Da gesi mir eis déi nächst Woch e Mëttwoch um zwou Auer um Lampertsbierg. Ech mailen iech nach déi genee Adress an all d'Detailer. Wéi ass är E-Mail-Adress, wann ech dierft? Ah, ech ginn iech meng Visittekaart. Do stinn all meng Donnéeën drop. Ma, tiptop. Merci. Ech freeë mech schonn immens. Endlech kréien ech mäin éischt Appartement. Lues, lues, Susi. Mir hunn nach näischt ënnerschriwwen. Mir ginn eis dat Appartement fir d'éischt ukucken an duerno huele mer eng Decisioun. Au revoir, Här Lopes. Villmools Merci fir all Är Erklärungen a bis e Mëttwoch. Ma, gär geschéen. Den Objet ass op alle Fall ganz interessant a mir gesinn eis dann den nächste Mëttwoch. Äddi. Ja, äddi. Au revoir. Äddi, Här Lopes. Bis déi nächst Woch. Merci. Au revoir. Auf Wiedersehen. Au revoir. Goodbye. Äddi. Adeus.